uh, Dr Ffion Owen, a mae Dr Ffion Owen um, yn trafod uh, Brodyr Francis, felly os da chi'n enjoyo hon, um, dwi'n siŵr newch chi uh, hoffi honno. Um, ac yn siarad heddiw yma, e, yw wrth gwrs Angharad Thomas, dwi'n siŵr mae pob yn, yn o bosib yn nabod Angharad yn bersonol, ond uh, um, a dires ac wrth gwrs uh, gymaint o

Dwi wedi cael budd mawr ohonynt a dwi'n edrych ymlaen at ddarlith Ffion Eluned hitha. Da ni yn ffodus iawn yn bod ni yn byw mewn ardal mor gyfoethog i thraddodiad a'i struon. Ac mae Dyffryn Nantlla yn allweddol i'm stori inna heno, er y byddwn yn crwydro yn go bell oddiwrthi. Gai nodi hefyd na fydd gynnau luniau yn cyd-fynd â'm darlith. Mae cynnwys yn narlith i yn yr amlen ddi-nod yma, lle mae'r llythyrau gwreiddiol wedi bod. Dyma nhw, deg ar hugian ohonyn nhw, a dyma chi enghraifft o sgrifen hardd ar Williams Parry. Mi fyddan nhw gynna i tan fore Mercher nesa. Wel, llythyrau coll, Williams Parry. Wn i ddim ddylwn i i galw nhw yn llythyrau coll fel y cyfryw, achos fuon nhw rioed ar goll. Os rhywbeth, cael eu cadw yn rhy diogel ddaru nhw. Llythyrau wedi'u sgwennu gan fard yr haf i Silyn ydyn nhw, a mi cadwodd sili nhw yn ofalus iawn iawn. Ond sut dwytho nhw i'n dwylo ni? Wel, tua tair blynedd yn ôl bellach y cychwynnodd y chwiw. Roedd taith gerdded yn Rhan y Grisia, a dyma weld tai enwogion megis Meredydd Ifans a Gwyn Tomos. ac er bod llechi ar y rhain, dyma sylwi nad oedd dim byd ar y fallon i nodi mai yno roedd Silyn Roberts a'i wraig Mary Silyn yn byw. A dyma mynd ati i gywiro hyn. Ac yn wir, pan ddadorchuddiwyd y garreg ym Mai 2019, dath yn agos at 100 o bobl yno. Felly, nid yn i yn unig oedd efo diddordeb yn y ddau ryfeddol hyn efo'r WIE, a dyma geisio ganfod rhagor o wybodaeth amdanyn nhw. O'n i'n gwybod rhywfaint am Silin gan fod yn nhaid wedi sgwennu cofiant iddo, ond roedd mwy i'w ganfod. Wath i mi enwi gweddill y triawd, Iona Preis ydy'r gynta, sy'n byw yn Nhan y Grisiau erioed, ac roedd ei theulu hi yn gefnogwyr brwd o'r WIE, neu Gymdeithas Addysg y Gweithwyr. Luned Meredith ydi'r llall, merch Alun Llewelyn Williams, oedd yn athro efrydiau allanol efo'r Brifysgol ym Mangor. Roedd ganddi hi atgofion personol o Mary Silyn gan fod hi'n arfer cael ei gwarchod ganddi ym Mangor. A ninna, am taid yn olygydd cylchgrawn y WEA, Lleufer, am dros ugian mlynedd, ac roedd o'n byw dros ffordd i Silyn a Mary ym Mangor, ac roedden nhw'n gydnabod bore oes. Ac oedden ni'n gwybod y bydda llawer o hanes Silyn a Mary yn archifa y WEA oedd ym Mhrifysgol Bangor, felly dyma fynd ar ôl y rheina. Ond yn anffodus, er eu bod nhw yna ers dros ugian mlynedd, doedd neb wedi eu catalogio, ac felly nid oedd modd eu gweld. A dyna oedd sefyllfa rhwystredig. Dwi'n cofio'r archifydd yn dangos y stafell i mi ac yn dangos y focsys, ond uh, yn methu cael mynediad atyn nhw. Ond beth amser cyn yr ail glo, gan fod yr archifdy yn brin o le. trefnwyd fod yr archif gyfan yn cael ei throsglwyddo o'r coleg i adeilad addysg i oedolion. Ac unwaith roeddon nhw yna, mi gaethon ni ganiatâd i fynd drwy'r bocsys, 130 ohonyn nhw, ac yn y bocsys yna roedd llythyrau Williams Parry. Roedd y dair ohonan ni yn cael mynd ar ryw hanner dwsin o focsys efo ni yr un, a mynd drwydden nhw yn yn cartra. Dychwelyd ac yna cael ryw hanner dwsin arall, a dyna be da ni wedi bod yn neud am y flwyddyn ddwytha. O i wneud o fel hyn, da ni wedi cael anogaeth gan y naill a'r llall i ddal ati. Ond yr hyn sydd ei angen ydy rhyw i wneud gwaith ymchwil a doethuriaeth go iawn arnyn nhw. Mae hi yn archif hynod, gan fod popeth o 1925 tan yn ddiweddar wedi'i cynnwys. Mae'n cwmpasu cyfnod arbennig iawn pan oedd y WIE yn gymaint rhan o fywydau pobl gyffredin. ac yng Ngogledd Cymru roedd y mudiad yn arbennig o boblogaidd. Y rhai ohonoch chi dan hanner cant. Dosbarthiadau i oedolion oedd y WWE, efo awr o ddarlith i gychwyn ac yna awr o drafodaeth gan y dosbarth i ddilyn. Rhywun lleol oedd yn gyfrifol am hel y criw ynghyd a dewis pwnc, ac yna y WWE oedd yn canfod darlithydd. a mi fysa'r dosbarth wythnosol yn cael ei gynnig am rhyw ddeg wythnos dros y geia. Ac yn yr archif, mae manylion pob dosbarth i'w cael a'r rhai oeddwn ni'n mynychu nhw a'r darlithydd. I roi rhyw syniad i chi, yn Sir Gnarfon yn unig, roedd yna 70 o wahanol ddosbarthiadau ar un cyfnod, sef un ym mhob pentra, waeth chi ddeud. Mae o'n gofnod cwbwl unigryw o sut o'dd pobl gyffredin yn cael mynediad i addysg prifysgol yn eu cymunedau. A'n gobaith ni ydi bydd rhywun yn yngymryd â'r gwaith hwn ac fe rown bob cefnogaeth i'r myfyriwr yna. Fodd bynnag, yn ôl at y llythyrau. Tua diwedd Mai oedd hi pan ges i neges gan Iona i bod hi wedi dod ar draws un neu ddau o lythyrau gan William Sparry, llythyrau gwreiddiol, ac roedd hynny ynddo'i hun yn gynhyrfus. Wedyn, dyma fi'n cael yr amlen frown yma, ac uh, oedd hi'n dweud, mae hein yn llythyrau difyr, llythyrau gan ddyn o'r enw Llion. ac mae o'n berson sy'n sgwennu o'r fyddin. A mi wawriodd arno ni yn raddol, ma Llion oedd neb llai na Williams Parry, bard yr haf. Pam galw'i hun yn Llion, meddach chi? Doedd Nelo fo ddim byd a sensor, dydy'r sensor ddim wedi cyffwrdd yr un o'r rhain. Llion oedd enw Williams Parry i ffug enw fo yn Steddfod Bae Colwyn ym 1910, pan enillodd gadair yr Eisteddfod efo'i awdl i'r haf, ac wedi hynny wrth gwrs fel Bard yr Haf roedd o'n cael ei nabod. Ond i gylch bach o ffrindia, rhaid ma Llion oedd yr enw rodd o'n i ddefnyddio. mewn llythyr gan Eifion Wyn er enghraifft i Silyn, mae o yn arwyddo, mae Eifion Wyn yn cyfeirio ato fo fel Llion ac yn golygu ar Williams Parry. A mae gan Williams Parry gyfeiriad at y quartet hefyd, a da, da fydda gwybod pwy oedd yr heini. Cyfnod y llythyrau ydy rhwng 1913 a 1918, sef cyfnod y rhyfel mawr i bob pwrpas. Mae yna ryw dri llythyr ar y diwedd o gyfnod yr ugeinia. Pan mae o'n mynd yn ôl i gyfeirio ato ei hun fel Williams Parry yn ddiddorol iawn. A mae pob un o'r llythyrau yma wedi'i sgwennu at Silin. A dyna sut dwi licio meddwl am Silin, fel canol olwyn. Mae gynnach chi holl feirdd a llenorion a darlithwyr ddechrau'r ugeinfed ganrif fel olwyn a ma Silin yn y canol yn cyd-gysylltu y rhain efo'i gilydd. Mae enw fo'n codi mor aml ym mywyda cymaint o'r rhain. T Gwyn Jones, WJ Gruffydd, Hedd Wyn Williams Parry, rho yn gyfaill agos i'r rhain i gyd. Pwy oedd o felly? Wel, gweinidog gyda'r Methodistiaid, a Sosialydd amlwg oedd ar Silyn Roberts, ac roedd o dair blynedd ar ddeg yn hŷn na Williams Parry. Roedd y ddau yn dod o Ddyffryn Anlle ac yn gwybod am y naill a'r llall yn iawn. Uwchben Tal-y-sarn ar Fynydd Cynffyrch, ganed Silyn. mi fydda teulu Williams Parry yn gwybod am Silyn yn iawn, ac yn ei gofio fo'n ennill coron Eisteddfod Bangor ym 1912. Ddwy flynedd ynghynt, roedd Silyn wedi torri tir newydd mewn marddoniaeth Gymraeg drwy gyhoeddi telynegion ar y cyd efo WJ Gruffydd. Ac yn ei dro, er iddo adael Dyffryn Nantlle, mi fydda Silin wedi dilyn Hynt Williams Parry efo diddordeb, yn enwedig pan enillodd hwnnw gadair Steddfod 1910 efo'i awdl i'r haf. Roedd o'n yn eneidia hoff cytûn, a dwysau wnaeth y cyfeillgarwch rhyngddynt. Erbyn dyddiad y llythyr cynta, 1913, roedd Silyn newydd adael tan y grisiau a'r weinidogaeth ac wedi cael swydd efo'r Brifysgol yng Nghaerdydd fel Ysgrifennydd Bwrdd y Penodiadau. A'i waith o yna oedd cael swyddi i rai oedd wedi graddio efo Prifysgol Cymru. Mi gath o dŷ yn y Barri, yn agos at Tom Jones, a oedd yn gyfaill a chyd-weithiwr i Lloyd George. Ac yn y Barri o' 'na gylch dylanwadol o bobl, yn i mysg nhw Edgar Jones, prifathro Ysgol y Bechgyn y Barri, a thad Gareth Jones, falle chi weld y ffilm rai blynyddodd yn nôl amdano, uh, Mister Jones, uh, um, pan gath o'i ladd gan luoedd Stalin. A wedi cyrraedd y Barri, mi ddodd Silyn yn rhan o'r criw yma. a'r cylch yma a sefydlodd y cylchgrawn dylanwadol The Welsh Outlook, sef cylchgrawn yn yr iaith Saesneg i gyfleu i'r ddi-Gymraeg ymdeimlad o Gymreictod. Mi fues i'n ffodus iawn rhyw flwyddyn yn ôl i gael sgwrs ffôn efo Eirin Ogwen, a mi soniodd o am ddylanwad aruthrol y Bari uh, yn y cyfnod yma ar wahanol agweddau o fywyd Cymru. Wel, un o'r pethau cynta a wnaeth Silin wedi cyrraedd yno oedd denu pobl eraill i lawr i'r Barri, ac un o'r rheina oedd Williams Parry. Mi oedd Williams Parry yn berffaith hapus yn athro yn ysgol gynradd y cefn ddwysan. Wel, cymaint o dylanwad Silin ar fardd yr haf, fel ei perswadiodd i droi i gefn ar gefn ddwysan a dod i ysgol sir y Barri. Nid oedd Williams Parry felly yn rhan o'r cylch llengar yma, ac roedd o'n galw i weld Silin a Mary rhyw deirgwaith yr wythnos. Person arall gafodd ei bersuadio i symud i'r Barri oedd Llew G Williams, un arall o hogia Dyffryn Anlle, a chefnder i Silin, ac mae o'n dod yno yn wnidog Methodist. Mae un llythyr cynnar yn cyfeirio at hyn, fis Mehefin 1913, lle mae Williams Parry yn cyfeirio at Llew. Yr oedd yn llawen iawn gennyf glywed am ffawd Llew. Os do wn i'r Barry'n dau, bydd yno gynrychiolaeth go gefnog o'r hen ddyffryn. Roedd y ffaith ma swydd yn dysgu Saesneg a Chymraeg oedd yr un yn y Barri yn apelio at Williams Parry, gan mae Saesneg a hanes oedd yn, yn cael ei gynnig fel rheol. A mae o'n deud wrth Silin. Byddaf yn siŵr o wneuthur fy ngorau os apwyntir fi, petai ddim ond i gyfiawnhau eich ymdrechion trosodd. Un peth dwi yn ei gysylltu efo Williams Parry ydi hoffter o, o natur. Chwithig braidd felly oedd darllen hon fel brawddeg agoriadol i un llythyr yn Awst 1913. Ydych chi'n cofio'ch addewid i ddod i Gynlas am ychydig gwningod ac ysgusannod, ynghyd ag ambell i sgitill a chornicill? Yn garw efo'i ddryll ôl silin, a dyma ffordd bardd yr haf o ddenu i gyfaill i ymweld â chefn ddwysarn, neu'r baradwys honno fel mae'n ei galw, wrth wahodd silin i ddod yna i yfed gwynt y nefoedd. Ond o ran fy hoff lythyr, mae hwnnw'n dyddio nôl i 1915. Mae o'n ddisgrifiad byw iawn o Steddfod Tan Rallt. Pentra bach ydi Tan Rallt, does na fawr mwy na chiosg, capal a rhyw ddwsin o dai yno. Ond pentra hynod ddiwylliedig, oedd yn cymryd i Steddfod o ddifri. Hyd y llaw hogyn tu capel Tan Rallt, Joseph, a briododd chwaer Silin, a'i mab nhw oedd neb llai na Matholwy Hughes. Mae'r capal yn Nhan Rallt yn allweddol yn hanes teulu Silin, Ei dad o oedd un o'r rhai a'i cododd o, ac yma y pregethodd Silin i bregeth gynta. Felly yn Rhagfyr 1915, roedd yna Steddfod, ac roedden nhw angen beirniad ac arweinydd, a Silin gafodd y gwahoddiad. Mae Silin yn methu mynd, ac mae o'n gofyn i Williams Parry fynd yn ei le. A mae hyn yn dipyn o beth i Williams Parry. gan ei fod o'n ddyn mor swil ac roedd yn gas ganddo wneud pethau yn gyhoeddus. Ond mae o'n cyflawni y dasg er mwyn i gyfaill, ac mae o'n gwneud smonach lwyr ohoni. Felly be ydy'r llythyr yma ond adroddiad, rhyw fath o report i Silin am hynt y noson. Mae o'n chwech ochr o hyd, ond yn y manylder y mae i ogoniant. Mae o'n un o'r petha digrifaf dwi wedi eu darllen, a mi fydda fo'n gneud pennod wych o Come On Mid Field. Do'dd o ddim yn dda i gychwyn efo'i i ben o fel meipan a'i waed yn llawn ammoniated quinine. Mae o'n trio deud jôc wrth agor y Steddfod, ond mae honna yn syrthio'n fflat. Ac mae'n gneud llanast o feirniadaeth y brif adroddiad. Mond dau oedd yn cystadlu. Roedd Mae Hogyn a Hogan a'r bachgen a lwyddodd i gyfleu ystyr y darn, ond mi faglodd ar ei eiriau. Ond iddo fo mae Williams Parry yn rhoi dy wobr, gan nodi tasa dwi wedi anghofio'r darn yna bydda'n fater arall, mi fydda hynna yn drychineb. A wedyn mae'r gynulleidfa'n gweiddi arno fo ac yn deud fod y bachgen wedi anghofio talp o'r gerdd. Roedd hi'n emergency gwirioneddol arno bellach. Mae Williams Parry newid i feddwl yn sydyn ac yn rhoi y wobr i'r ferch. Mae honno'n dod ymlaen i'r sedd fawr, gan ddatgan yn amlwg nad oedd hi'n ddigon da, a'i bod hi'n trosglwyddo'r wobr i'r bachgen. Mae Williams Parry yn gwadd y bachgen ymlaen Mae'r bachgen yn codi ar ei draed yng nghanol y gynulleidfa ac yn datgan nad oedd o yn amlwg wedi plesio'r beirniad, ac mae o am drosglwyddo'r wobr yn ôl i'r pwyllgor. Erbyn hyn, mae Williams Parry eisiau i'r llawr i lyncu. Dyma ddyfyniad o'r llythyr. Y peth mwyaf comig oedd yr hen Thomas Parry yn talu diolchiadau. wedi diolch i'r Cadeirydd a thu 'mlaen, ac i Mister Williams Parry hefyd. Silyn Roberts oedd ei fot, fel y gwyddoch, ond anfonodd y cyfaill yn ei le. A wir, mae o wedi gwneud arweinydd lled dda. Rwy'n siŵr y dudith o wrthoch chi mai mewn cynulleidfa gystadleuol fel hyn y dechreuodd ynta. Ha, ha, ha. Felly gwelwch bod fy reputation yn y dyffryn fel arweinydd ac fel beirniad wedi ei ddarnio yn dra gyfoes. Mae o'n llythyr digri, anwyl, cynnes, ac mae Williams Barry wedi mwynhau i sgwennu. A dim ond Cymro neu Gymraes, gyda'r ddychmygu yr embaras fydda hyn wedi ei lygu mewn steddfod. Ond mae o rei cip bach i ni ar hiwmor heintus Williams Parry. Mis Rhagfyr 1915 yr ydym ni'n cael llythyr am Steddfod San Rallt. Ac mae camgymeriad wrth feirniadu ydy emergency. Ond wrth gwrs, o fewn tri mis, roedd gorfodaeth wedi dod i Brydain, ac roedd rhaid i ddynion rhwng deunaw a phedeg pump oed gofrestru fel milwyr. A dyna ydy emergency go iawn bellach. Mae criw y Welsh Outlook yn cael ei drysu yn llwyr gan y Rhyfel Mawr. Mae rhai fel Silin ac Edgar Jones eisiau mynd yn filwyr. Mae Silin yn cael ei wrthod, ond mae o'n gwneud gwaith swyddfa i'r fyddin. Y dasg ydy canfod cynifer o Gymry a phosib yn swyddogion yn y Gatrawd Gymreig. Mae Edgar Jones yn mynd yn feijr yn y rhyfel. Mae Tom Jones yn gwneud gwaith allweddol fel aelod o gabinet Lloyd George. Mae'r parch Llew Williams yn datgan i fod o'n wrthwynebydd cydwybodol, ac mae ambell aelod o staff Ysgol Sir y Barri yn cael ei lladd ar faes y gad. Mi gewch chi ddarllen yr hanes yn fanwl yng Nghofiant Gwych Alan Llwyd i Williams Parry. Bob. Gyda llaw, does na'm byd yn y llythyrau yma yn gwrdd ddeud unrhyw beth mae Alan Llwyd yn ei ddeud yn ei gofiant. Ond mae o'n taflu mwy o oleuni ar ei bennod yn ymwneud â'r rhyfel. Erbyn gwanwyn 1916, roedd Williams Parry wedi cael swydd mewn ysgol yng Nghaerdydd ac wedi canfod llety newydd. Ond mae hyn yn digwydd yr un pryd â deddf gorfodaeth. a phechod mawr Williams Parry oedd na roddodd wybod i'r awdurdodau am ei gyfeiriad newydd. Wrth gwrs, dehonglwyd hyn gan y Swyddfa Ryfel fel ymgais i osgoi cofrestru, oedd yn drosedd difrifol. A mae Alan Llwyd yn adrodd ar hanes sut y pwdodd Williams Parry a gwrthod mynd at yr awdurdodau Mae Silin yn gorfod mynd i'w weld o ac i bob pwrpas yn ei lusgo fo i'r swyddfa rhyfel. Mae'n mynd yn ffrae dambaid rhwng Williams Parry a'r swyddog rhyfel. Mae'r swyddog rhyfel yn deud bod Williams Parry yn amhosibl i'w drin. Wedyn mae Silin yn y canol yn trio comodi ac yn egluro iddo fo bod Williams Parry yn fardd fel bwys cenedlaethol yn enaid arbennig ac nad oes modd i drin o fel pawb arall. a'r barn ar ei ffordd i'r Third Welsh. Ond yn ytrach na gweld ei gyfaill yn mynd i'r Third Welsh, mae Silyn yn dwyn perswâd ar yr awdurdodau i dderbyn Williams Parry i'r OTC, sef yr Officers Training Corps. Mae Silyn mewn llythyr at Mary i wraig yn adrodd holl helynt y cofrestru ac yn deud, Ond dyna fo, beth ŵyr y Saeson ddiawl am fardd yr haf. Ond dydy Williams Parry ymhell o fod yn hapus yn yr OTC, a mae'n rhaid i chi gyfadda fod un olwg arno yn deud wrth rywun yn syth nad oedd deunydd swyddog yn Williams Parry. Hyd fod yna fawr o lun milwr cyffredin arnoch waith. Ac ymysg y llythyrau llion, mae 'na un gan Silyn i'r Capten Hamlet o'r Sixth Battalion y Royal Welsh Fusiliers yn Ionawr 1917, yn trafod Williams Parry, gan ei fod o bellach yn Class A o ran iechyd. I roi disgrifiad o'i present condition mewn llythyr Saesneg, mae Silyn yn rhoi englyn gan ei gyfaill. Lleng yn ddwy reng, a rhingyll yn rhegi yr hogiau yn gandryll, martsio, siafio a sefyll, chwarae drwm a chario dryll. Wedi i Silyn awgrymu comisiwn i'r Seventh Royal Welsh Fusiliers, Here are Parry's comments, meddai, gan ddyfynnu Williams Parry, yn Gymraeg. Ni byddai dim ar ryngaim fodd fwy. Efo rhywun fel Hamlet neu Owen Owen sydd yn Gymru o'r Cymry, buaswn yn sylweddoli mai dros Gymru yr ymladdwn. Byddai'n well gennyf fod mewn infantry battalion dan amgylchiadau felly na bod mewn RGA yn Havre efo llu o Saeson. Ychwanega Silin. Can you do anything to help Parry?

Y Mamau yn Ionawr 1917, yn yr hyn mae Alan Llwyd yn ei alw yn ffatri gynhyrchu swyddogion. A rhyfedd ydy cael cadet school ar gyfeiri, yn gyfeiriad ar dop y llythyr, ac yna gweddill y llythyr yn trafod soneda a Williams Parry a'r hyn ddylid i gynnwys yn y Welsh Outlook. Dyna be di cynswth y llythyrau, trafod, cynnwys, y Welsh Outlook a pha sonedau ddylid eu cynnwys yno fo. Weithiau mae o'n cael telegram gan y silin, ac mae'r bardd yn cyfeirio at hyn fel cysylltu drwy gyfrwng dur y gwifrau. Weithiau diom yn clywed dim gan silin am gyfnod, ac mae o'n cychwyn llythyr. Nid di boen na'm hatebyd, nid hawdd ymadrawdd â myd. Erbyn Ebrill mae o'n ceisio cael transfer i'r Caernarvonshire RGA, y Royal Gunners Artillery, ac mae'n cwyno wrth Silyn am agwedd y capten. Coeliwch fi, mae'r military authorities yma yn ymfyfrydu mewn tynnu chap i lawr y leg o tŵ. Heb sôn am ragfarn agored yn erbyn y Cymry. Ei ail ddewis ydy'r Six neu'r Sevens Royal Welsh Fusiliers, ac mae o'n ychwanegu ar ddiwedd un llythyr, Dw i ddim am fynd i'r angau yng nghwmni Cockneys. Mynd mae gydnabod o fesul un ag un i'r ffrynt, ac medd Williams Parry, y maent yn ysu i gael gwared ohono am nad ydynt yn credu mewn cadw washouts yn yr OTC. Caiff rhywun yr argraff fod Williams Parry wedi cyrraedd pen i denu. Yr oeddwn am droi fel llew at y CEO heddiw pe bai yn fy ngyrru i'r Queen's Westminster Rifles. Yr oeddwn am insistio y dylwn gael mynd fel Cymro i regiment Gymraeg. Wedi'i sillu'n holi a oedd yn digalonni ac yn mynd yn isel ei ysbryd cyn cael washout, dyma ateb Williams Parry, Dim o'r fath beth. Dim digon o swanc oedd y gennyf ar y maes. I had the bad luck to be called out to drill the company over and over again, while there are chaps still at the cadet school who have never been called out, but who would have fared quite as badly, if not worse. Yr argraff gewch chi ydi fod eu cyllell nhw yn Williams Parry. Doedd o ddim yn ffitio'r mold, a doedd gan Williams Parry yn amlwg ddim otsh am hynny. Dyna oedd yn dan ar groen yr awdurdodau. Ymysg y llythyrau, mae yna un gan y Silin at y Second Lieutenant AG Prys Jones, sydd yn gwneud casgliad o farddoniaeth gan Gymru yn Saesneg. a dyma ma Silyn yn ei ddeud am Williams Parry. He is one of our best Welsh poets, as you know, but I doubt if he has written much in English. Parry is a fine poet, but I doubt if he will make a good soldier. Yna mae'n sôn am ei gefnder, T.H. Parry Williams. He may have written English verse, but he's not in the same class as the poet R. Williams Parry. Dyna farn Silin. Yn ffodus, llwyddodd Silin i'w helpu i fynd i Gatrawd lle gallodd fod ym mis Cymru. A mae Williams Parry yn sgwennu at Silin ddiwedd Ebrill i roi gwybod i'w gyfaill am hyn. Caiff ei anfon i Winchester, ac mae'n ymddiheuro iddo beri'r fath drafferth i Silin. a mae'r llythyr cyntaf o Winchester, neu Gaer Wynt, yn cychwyn fel hyn. Rwyf yn eistedd ar fy mhen ôl ar blanciau'r gwely wrth ysgrifennu, a sŵn yr hen iaith yn distill yn esmwyth ar fy nglustia o ddiaru gwefusa. Hogia Bangor, Cnarfon a Llandudno sydd yn Het 21 gan mwyaf. Coeliwch i fi pan ddywedaf fy mod yn hapusach yn y lle hwn nag y bûm er pan orfu i mi fynd yn soldiwr. A'r rhesymau am hyn? Wel, mae o'n i rhestru nhw. Gallaf fod yn y wlad hon rai misoedd cyn gweld y ffrynt. Yr ail, fod yr atmosffer o'm cwmpas yn drwyadl Gymraeg. Yn drydedd, bod mwy o oriau hamdden yma, a llai o sylwi ar fychanion gamwedda megis botwm heb fod yng nghae, etc. Yn bedwerydd, y mae dau o'r officers yn fy adnabod, Capten Richard Williams, Assistant Registrar y Varsity, a Lieutenant Roberts, Bangor. Adnabu Richard Williams fy enw ar y transfer form achos anaml y caiff infantry man symud drosodd i'r artileri. artileri. Yn bumed, rwyf yn cysgu mewn hyt ar wely gwellt a fflanciau yn lle ar rubber sheet dan ganfas. Yr unig anfantais yw y bwyd. Mae'n ddieflig. Ond nid ar fara yn unig y bydd byw dyn. Oherwydd ei iechyd a'i olwg gwael, ni orfodwyd Williams Parry i fynd i faes y gad, a gwaith clercio gafodd o yn ystod y rhyfel. Ond roedd yr ofn yno yn barhaol, ac a'i ei basio yn A1, a'i anfon i Ffrainc. A tan darllen y llythyrau yma, nes i ddim deall fod yr ofn hwn o gael ei anfon i'r ffrynt yn brofiad dyddiol i Williams Parry, a dos wybod faint o straen oedd hynny. Ar gefn un o'r llythyrau, mae dalen o'i nodiadau yn ymddangos fel hyfforddiant sut i ladd gelyn. Always explain that when he is taking the final pressure he must restrain the breathing. Tip, Just tell the man to listen to his watch ticking. Mae'n anhygoel meddwl fod enaid mor sensitif a bardd yr haf wedi mynd drwy'r hyfforddiant hwn. Ac o'n i dodd o yn ymhel ag angau yn gyson. Fo ydi yn Siegfried Sassoon neu yn Wilfred Owen ni, yma yng Nghymru. Mae englyn enwog ôl sydd ar y golofn yma ym Mhen y Groes, lle mae cyfarch y gofeb. O gofadail, gofidiau, tad a mam, tydi mwy drwy'r oesau, ddysgu ffordd i ddwys goffau y rhwyg o golli'r Llywodriniaeth Ewropeaidd. Gladdwyd sawl cyfaill â pherthynas i'r bardd yn ystod y rhyfel, a does wybod faint gostiodd i iddo gyfansoddi y cerddi hyn. Yn un o'r llythyrau, ar Ragfyr y Trydydd 1917, mae o'n trafod mater Mea, sef cerdd yn myfyrio sut y bydda ei fam ei hun yn ymateb i'r newyddion am ei farw. Pe mhroddi dinau i orwedd dan y lloer, yn ddwfn ddienw mewn anhysbys ro. Ac mae'n gorffan wrth gyfeirio at ei fam. Gan alw drwy'r nos arw ar ei Christ, ac ar ei bachgen drwy'r dywarchen drist. Mae hi'n gerdd sy'n yn sobri ni, hyd yn oed wedi darllen cymaint o gerddi rhyfel. Yna, mae Silin yn derbyn y soned 'Gadael Tir'. Mae'n ddrwg gynna i, dwi wedi gadael ar y... mae'r fideo wedi diffodd. Mae'n ddrwg gynna i am hynna. Wedyn mae Silin yn derbyn y soned 'Gadael Tir' ac mae'n dechrau pryderu bod ei ffrind o yn dioddef o iselder pur ddifrifol, fel hyn mae'r soned yn cychwyn. Pan ddelo'r dydd i mroddi cyfri bru o'n goruchwyliaeth ar y ddaear lawr, a dyfod hyd y fan lle clywir rhu y môr a'r benrhyn tragwyddoldeb mawr. A mae'r soned yn gorffen. I un na wybu gariad onddat bridd, rhyw uffern lonydd leddf ar ryw bell ros, lle chwith atgofus dangnefeddus hwynt, Hen Gerddi, Gwesty'r Ddaear, Garol Gynt. Agnostig oedd Williams Parry, felly ni allai edrych ymlaen at y nefoedd fel preswylfa barhaol. Yr hyn fysa gyda fo hiraeth ar ei ôl fydda Hen Gerddi, Gwesty'r Ddaear, Garol Gynt. Mae Silin yn anfon at i gyfaill i holi am ei iechyd meddwl, ac er nad oes gynnon ni gopi o'r llythyr hwnnw, mae gynnon ni ateb Williams Parry. Doedd y soned na myn cynnyrch mwd ac nid cyflwr parhaol. Ond o ran hynny, nid yw barddoniaeth na myn barometr yr enaid yn marcio penllanw'r nwyda. Dwi 'di bod wrthi yn darllen y llythyrau yma ac yn sydyn da chi yn dod ar draws brawddeg felly lle mae Williams Parry wedi diffinio beth ydy barddoniaeth, a dwi wrth fy modd efo'r diffiniad yna. Barometr yr enaid, yn marcio penllanw'r nwyda. Ond os ydy llythyr tan rallt ar un pen o'r sbectrwm, yna mae'r llythyr hwn ar yr eithaf arall. Mae o'n rhannu efo Silin ei deimladau o unigrwydd llethol. Mae o'n dadansoddi yn go drylwyr be sy'n peri y dioddefaint mwya iddo. Meddai, Fel y dywedwch, y rhai sydd fwyaf ffyddiog y dônt adre'n ôl yw'r rhai sy'n aros yn y wlad bell. Nid ofn angau sydd arnaf. petai aberthu fy nghorpws yn rhywfaint o help i'm King and Country, cymerwn fy inoculateio heno efo strychnine os yw hwnnw yn fwy marwol na rhywbeth arall. Yr incidentals mewn rhyfel yw'r pethau gwaethaf. Mae'r bedd ei hun yn drugarog iawn, a mae o'n mynd yn ei flaen i restru yr incidentals yna. Oerni, cwmni anghydnaws, unigrwydd, diflastod, gerwinder dyn a natur. Dyna yw'r pethau mwyaf annymunol ynglyn â hwy. Cerdded i mewn i hyt, a dim un o'r lliaws Cymry a Saeson yno, y gallwch gael sgwrs gall efo nhw am hanner munud, heb sôn am hanner awr. Dim ond sôn am sbri a'r gwn mawr. A wedyn mae o'n newid yn llwyr. O bydd fy sens of humor yn dod i rescue yn aml. Fel y dywedais wrthych o'r blaen, ni fyddai'n ddim gen i fod mewn bayonet charge efo sbrydion etholedig fel Hamlet neu Lidi'r Sais. Mae rhyfel heb ei rhamant yn waeth na marwolaeth. Da chi'n cael y cartŵn absurd ma o rywun fel Williams Parry mewn bayonet charge efo elidi'r Sais. Ond yna, mae yna ôl nodyn, a mae hwn wedi mynd at yng nghalon i. Dyma mae o'n i ddeud. PS. Rhaid i chi ddim sôn am y soned yn y goleuad. Mi ganaf epig ar eich ôl. Ac os byddwch isau byw ar fôl, yr unig beth ofynnaf i chwi yw dod â llyfryn ex batri office bach o'm gwaith allan. Llion. Pryd hynny, oedd Williams Parry reit grediniol y bydda fo yn marw cyn Silin. A'i unig gais oedd i Silin gyhoeddi ei farddoniaeth. Dyna oedd Silin wedi ei wneud yn y flwyddyn honno, 1917, bod yn gyfrifol am gyhoeddi casgliad o gerddi Hedd Wyn dan y teitl Cerddi'r Bugail. Ac roedd yr elw o'r gyfrol honno yn mynd i gronfa goffa Hedd Wyn. Silin oedd ysgrifennydd y pwyllgor coffa, a'i freuddwyd oedd cael cerflun o'r bardd yn ei bentref genedigol, Trawsfynydd. Roedd hi'n naturiol felly i fardd yr haf ofyn i Silly gyhoeddi ei gerddi. Ond ddaeth hi ddim i hynny. A deg mlynedd yn diweddarach, Silly'n bu farw yn ŵr gweddol ifanc, yn gwbl, gwbl ddi-rybudd. Bu ei farwolaeth yn ysgytwad ddychrynllyd i Williams Parry, ac mi ganodd ddwy soned iddo, yn angladd Silyn a Yr Hen Siosialydd. Ac yn yr ôl nodyn yma, mae o'n addo epig, a ma'r cerddi hyn, er cof am silin, yn epig yn wir. Bora yma, mi geis i ddyfyniad gan Ffion Eluned, dyfyniad gan Williams Parry, barn ar Williams Parry o silin. Yn sicr, un o eneidiau mwyaf difrif a gododd ei oes, rhamantus, cyfnewidiol fel y lloer a mynd a dod heibio i'r sêr llai, ond yn ddefgar ei naws a grymus ei ddylanwad. Cyrchai ar un nôd, a'i ddylanwad yn rymus ar werin y wlad. Ni charodd neb y werin yn well, os na wnaeth Sir Oem Edwards, ond nid ei ffyrdd ef oedd ffyrdd Silyn. O un diwrnod i'r llall, ŵyr Williams Parry ddim beth fydd ei dynged. Ddechrau Rhagfyr, mae o'n nodi. Bore heddiw, dyma fachgen low category yn dod i eistedd yn fymyl wrth fy nesg. Fy olynydd, byddaf yn ei gyfarwyddo ef am ychydig ddyddiau, ac wedyn, yr exit. Ond ni ddigwyddodd yr exit, diolch byth. Tua Nadolig 1917, rhaid fod Silyn wedi anfon rhywbeth ato, achos diolchgarwch yw'r thema. Byddwch wedi fy lladd a charedigrwydd cyn i'r hyn gael go ataf. Cofiwch beidio meddwl am yrru dim i mi eto, er nad yw fy niolchgarwch yn fymryn llai am eich calon gynnes. A mae o dan yr argraff bod Tommy, fel roedden nhw'n galw'r soldiwr Prydeinig. fod Tommy yn mynd i wthio yn galed ym mhen dipyn. Ac y mae yn ysbrydoliaeth i lawer ohonom feddwl am y wawr wen olau hon. Prin y byddaf o'n credu bod blwyddyn arall o'r rhyfel mawr yn ei wynebu. Dechrau Ionawr 1918, daw llythyr arall. Fanwyl Silin, medd Williams Parry. Gwelwch fod yr hyn a ofnais wedi digwydd. Yr wyf on parêd ers wythnos. A'r wythnos hon byddaf yn mynd drwy'r gas, mae'n debyg. Gwaith pur drwm yw, a fy unig gobaith y bydd iddynt dros y dŵr yna wneud i meddwl i fyny nad wyf o un defnydd ar y gwn mawr am gyrru i edrych ar ôl yr ammunition wagons. Pam nad ymddwyn y fyddin at ddynion fel rhyw busnes concern arall? Gŵyr yr hwn sy'n edrych y gellir gwell clerc ohono na gynnyr. Ond fel yna y mae. Yna mae o'n mynd yn ei flaen i drafod balen wnaeth o ar ôl bachgen bach anwyl iawn, o'r bel tal y sarf. Cynais yn weri, werinaidd am ei cwpl syml ddydd isg yw'r rhieni. Ar Fawrth y chweched 1918, mae'n deud wrth Silyn, Wel, heddiw yw dydd fy mhen-blwydd yn 34 oed, a chefais brisant bach reit ddel gan y fyddin. Wyddoch chi beth oedd o? Cael fy rhoi yn categori B1. Roedd wedi sôn yn y llythyr cynt am y cors uffernol o gale y bu raid iddo wneud ynghynt. Wel, torrais i lawr dano, a recomendiodd y doctor fi am TMB. Fe raid aros am wythnos. Y TMB oedd y Travelling Medical Board, a hwy yn unig oedd ar hawl i ostwng neu godi categori sefyddu'n. Cae rhai lonydd am chwe mis, ond fel arall, roedd y dynion yn agored i gael ei galw ger ei bron eilwaith mewn cylleuan a chwech wythnos. meddai Williams-Parry. Ystyr byw on ar hyn o bryd yw home service neu garrison duty abroad, felly ni bydd rhaid i'r gŵr byw on fynd i'r llinell dan. Wrth gwrs, ofni'r llinell dan neu'r ffrynt oedd pawb. Mi oedd athrawon oedd mewn unrhyw gategori blaw E yn cael eu hanfon yn ôl i ysgolion erbyn hynny, oherwydd prinder athrawon erbyn blwyddyn olaf y rhyfel. Mi gynghorwyd Williams Parry i anfon rhag blaen i ofyn i'r Bwrdd Addysg wneud apêl amdano i'r Swyddfa Rhyfel, meddai Williams Parry wrth Silyn. Meddyliais y buaswn yn anfon atoch heb oedi, os gallwch fy rhoddi ar y ffordd i gael fy nhraed yn rhydd o'r fyddin fall yma, anfeidrol, boli a fydd. Mae o'n gofyn am faddeuant silyn am drethu ei amynedd, but I am in deadly earnest about returning to civil life. Mae o'n gweld gobaith o allu dianc. A rydych chi'n ymdeimlo ar awydd angerddol yma, y modd y mae o bron iawn ar ei liniau yn ceisio cael unrhyw ffordd allan o'i uffern. Does ganddo fo ddim syniad a fyddai'r ysgol yng Nghaerdydd yn ei gymryd yn ôl, ai peidio. Fel hyn mae'n gorffen y llythyr. Os na wna yr un o'r rhain, sef y myrdd rhesymau mae o wedi ei rhestru yn y llythyr. Petai'r lleia o ysgol feistriaid y wlad yn gofyn am fy ngwasanaeth i'w ysgol ddiarffordd yn un o gymoedd gwledicaf Cymru, mi a hedwn tuag yno ar ddwy aden Colome, gyda chofion fflam gochwiw gant, llion. A dim ond ymdeimlo ar pethos allwn i fod un o feirdd mwyaf Cymru yn gorfod crefu am y siawns i fyw yn y fath fodd. A da chi'n meddwl mor falch bydda unrhyw ysgol yng Nghymru o gael Williams Parry ar ei staff. Fis Gorffennaf 1918, mae o'n dal yn y fyddin, mewn lle o'r enw Billy Ricky. Fe'i hanfonwyd yno fis ynghynt. Clark oedd o yn Winchester, ond roedd o'n gynnar bellach, a fel hyn mae o'n sôn am y lle. Yr wyf yn ysgrifennu mewn cae, tu fewn i lidiart, ar fin un o ffyrdd gwledig Essex. Mae yma heddwch fel y môr, ag eithro diasbed pell y gynnau. Rwyf ar fy ffordd i weld bedd lladdedigion y Sepryn ddisgynnodd yma ym 1916. Hwyrach eich bod yn methu deall y byd braf sydd arnaf ar y prynhawngwaith hwn o'r Orffennaf 1918. Wel, wedi cael off day yr wyf, fel iawn am ein caethiwed dyddiol. A braf meddwl fod y bardd wedi cael peth tawelwch meddwl. Meddai. Dyma'r lle hapusaf y bum ynddo er pan wyf yn y fyddin. Rydym ym mherfedd gwlad, far from the madding crowd. Dim ond rhyw ddeg ar hugain ohonom mewn un cwt. Nid yw'r gwaith yn drwm o gwbl, fatigues gan mwyaf. Golchi llistri, golchi llawr, cario glo, twtio'r llwybrau, etc. Dau wn sydd yma, a chlec uffernol ganddynt pan yn tanio. Mae'r ddau ar lawnt o flaen y cytia, a'i trwynau yn tragwyddol estyn i'r awyr. Troant, fel ag i ddilyn troeon gyrfa'r adar dieithr. Gelwir ni at y gynnau ar fyr rybudd ddydd a nos, nos gan amlaf. Can y gloch, ac am hanner nos, bydd gwaed a rhuthrau'r gwŷr nerthol i'r oed a'r gynnau. I'r cyfnod yma, mae'r lloned plygain yn berthyn. Fel trws dodrefnwyr drwy gaeedig ddôr, taranau cyntaf Fflandrys tros y môr. Ac i mi, i arddull yw gwir wefr y llythyrau, rydych chi'n teimlo eich bod chi yna gyda fo, meddai. mae'n dechrau bwrw glaw. Mae yma blantos yn bwrw tîn ar ben ar y glaswellt yn fymel. Plant ar ei ffordd adref o'r ysgol. Yr wyf yn ŵr rhydd tan hanner dydd yfory. Os bydd yn symol braf, cysgaf allan yng nghysgod tas wair ddiarffordd. Os bwrw a wna, cyrchaf unau ddiddors gwt. A chawn ni byd swbod a gafodd Williams Parry noson allan yn y Das Y ar Bearford yn Essex. Yng Ngorffennaf 1918, ni wyddai am ba hyd y byddai yn aros yn Billion-Ackery. Bi tŵ oedd o pan ddoth ono, ond wedi arholiad o flaen y doctor, roedd o'n awgrymu B1. Y diwrnod canlynol mae'r Travelling Medical Board yn dod eto ac ni wyddai Williams Parry beth fyddai'r dyfarniad. Meddai, Rwyf wedi bod yn un o ffodision y fyddin hyd yma. Ond hiraethu am Gymru y mae fel ag erioed. Mae'n holi Silin pryd y bu yn Llanrhychwyn, hwytha, sef ardal Mary Silin, ac ym Mryn Llidiart. Mae o rhyw feddwl ceisio am y gadair Gelteg. Meddai, Er ei bod yn debyg mai Henry Lewis yw y tebycaf o'i gael, ac ynta yn un o hen efrydwyr coleg. Mae o'n helpu cydnabod ac gofyn i Silyn bedar o helpu cyfeilles o'r enw Jeanie Gruffydd, Carmel, i gael lle mewn banc, neu John William Evans, mab glofa coed, i gael swydd fel attendance officer. A rhyfedd, fel mae'r materion lleol yma yn cael eu trafod o rywle mor bell ag Essex. Ond yn amlwg, cyswllt a'i gymdeithas adref oedd yn cadw Williams Parry i fynd. Mae o'n brysur yn dysgu Ffrangeg, ac meddai, Gobeithiaf fedru siarad â chwi y tro nesaf ych gwelaf, yn fwy neu lai yn rhugl yn yr iaith drwynol honno. Erbyn Medi, mae o'n deud wrth Silin nad o'dd o'n awynyddu dim a'i fod yn rhoi o holl amser i ddysgu Ffrangeg. Ym mis Medi y flwyddyn honno y lladdwyd ei gyfrder, Robert Einion. Roedd Robert Einion, Caerengan, Pen-y-groes, yn fab i athro Silin yn y chwarel, a fo a'i ddysgodd i gynganeddu. Yn y corfflu meddygol oedd Robat Einion, a'r flwyddyn cynt byddo wedi ennill y fedal filwrol am ei ŵr hydri. Saith ar ugian oed oedd o pan ei lladdwyd. Mae fis yn unig cyn y cadoediad, a fel hyn mae'n canu iddo. Wrth glwyfus, fi nerth gleifion, wrth y dewr, aeth i daith y dewrion. wrth ysig friwedig fron, tyner fu Robert Einion. Ond dal i drethu emynedd mae awdurdodau'r fyddin. Mae o'n cyfeirio at gyn comandr o'r enw Morgan, gan ei ddisgrifio fel ffŵl di-gymysg a di-obaith. Mae'r swyddog hwn yn gwrthod yn lân ag arwyddo ffurflenni Williams Parry i'w ryddhau. a mae o'n benderfynol o wneud bywyd yn anodd iddo, meddai Williams Parry. Gallwch feddwl y gnawn unrhyw beth i gael dod yn ôl, petawn yn meddwl fod gennyf y siawns lleiaf i lwyddo. Ond buasai gystal gennyf ofyn i Morgan lofnodi ei death warrant ei hun. A da chi'n teimlo fod gan y mân swyddogion hyn ragfarn yn erbyn Williams Parry? Mae'r bardd yn sôn wrth Silyn sut y byddai sgwrs rhyngddo a Morgan ac yr esiampl o'r ddeialog sy'n gwneud y cyfan yn fyw. But, Gunner Parry, you are not an officer. It doesn't matter a damn what you were in civil life. You may have been Lord God Almighty himself. Here, however, you're a gunner. But I have been a cadet, sir. It's your own damned fault that you're not an officer then. I can't sign these things, you are dismissed, gan y pari. Ac mae'r ddaiolog fer yna yn rhoi gip i chi ar sut roedd Williams Parry yn cael ei drin yn ddyddiol. A fedrwn ni ond ymdeimlo ar rhwystredigaeth enbyd yma ar ran Williams Parry. I bechod mwyaf o oedd pidio chwarae'r gêm, ac o ganlyniad roedd y swyddogion rhyfel yn ei gysau. Bu raid iddo oddef y byd Kafkaesg yma, ac ar wahân i grefu am help silyn o bryd i'w gilydd, roedd yn sownd yn y gwe hwn, ac yn methu'n glir a dianc ohono. Dwi'n falch fod Williams Parry wedi cael ei gadw rhag y ffrynt, a bod ei olwg byr wedi ei gadw yn B1 a B2. Dwi'n falch iddo gael gweld diwedd y rhyfel. ac ymysg y llythyrau hyn, mae llythyr yn mynegi diwedd y rhyfel erchyll honno, wedi'i sgwennu ar yr unfed dydd ar ddeg o'r unfed mis ar ddeg. Ac at bwy mae o'n sgwennu? At Silin, wrth gwrs. Glory be! Hallelujah! Bendigedig! Wele gyfiawnder fel y môr, a heddwch fel tonnau'r môr. Rwyf yn rhy orfoleddus i sgwennu bron, rhaid i mi fynd i'r synagog neu'r dafarn. Ac wrth gwrs, mi ddychwelodd at y ddelwedd honno ugain mlynedd yn ddiweddarach yn ei gerdd Cymru 1937. Chwith ef i'r synagog, neu chwith ef i'r dafarn. Wel, dydi amser ddim yn gadael i ni ymelaethu mwy, ond gobeithio mod i 'di rhannu digon o'r casgliad yma i chi gael gweld i fod o'n drysor yn wir. Y cwestiwn yn awr yw beth i wneud â'r llythyrau hyn. Fel didis i, yr ydan ni yn chwilio am fyfyriwr ymchwil i wneud astudiaeth fanylach ac i gloddio am ragor o drysorau. Y newyddion da ydi fod y Llyfrgell Genedlaethol yn cymryd diddordeb yn archif y WIE ac y caiff ei throsglwyddo yno yn go fuan, fel cartref parhaol. Golyga hyn y byddant yn cael eu catalogio'n llawn ac y byddant ar gael i'r genedl. Ond cyn iddyn nhw fynd dan glo,

Ac, o, oh, mae gen i un yn barod. um, mae Lori Williams yn gofyn o bod be oedd profiad ei gyfaill Williams Parry yn paratoi i fynd i ryfel heb sôn am y rhieni a aeth i ymladd a'r rhai ath ac na ddychwelodd. Beth yw'r rheswm dros ysfasilyn i anfon pobl i rhyfel? Um, mae Silin yn gymeriad cymleth a dydio ddim yn heddychwr. Mae o, pen oedd o yn ŵr ifanc yn y coleg ym Mangor, mae o rhaid i, i enw fel rwy'n fydda'n mynd, fodlon mynd i Dwrci i, i ymladd. Um, mae o, fel dwi eisiau, yn rhaid i, i enw ymlaen i, i ymladd yn y rhyfel mawr. Yym ac mae o eisiau bod yn soldiwr a'r eironi ydy bod o ddim yn cael oherwydd i iechyd. Ond um, mae rhywun yn egluro fel na fel rhamantydd um, ond ia, doedd o ddim yn heddychwr yma'n anodd cysoni hyn uh, efo ei safbwynt fel bardd. uh, oedd yn ymhel efo bobl fel um, Tom Jones, um, ond ia, am ei fod o methu uh, uh, mynd yn soldiwr, mae o'n bodlon gweithio i'r fyddin lle. Ac uh, fod i ysgrifennydd yr, um, yr OTC yng Nghymru, un peth nath Lloyd George adrodd creu cantrawd Gymraeg a wedyn ma' Silin yn gweld profiad pobl fel Williams Parry ac yn yym teimlo bod 'na ragfarn dychrynllyd yn erbyn Cymru ac yy 'i 'i waith o 'di trio ca'l Cymru yn swyddogion yn y yn y fyddin. Ond yym ia ma' ma' hynna'n yn groes i natur ma' ma' rywun yn teimlo ond yy yn bendant all Tilly'n isio isio mynd yn filwr. Yym gath o waith wedyn fel s- yym rywun oedd yn canfod gwaith i filwyr oedd i hen filwyr oedd wedi dod o'r fyddin a dwi'n meddwl bod 'i agwedd o wedi newid peth adeg yna Oedd o'n gweld clwyfedigion, pobl yn dod o'n ôl heb breichiau ac uh, heb goesa. Ac um, yn sicr mi ffeithiodd hynna arno fo lly. Ac, ac oedd ddim y sort of agweddau yma ddim yn typical o sort of yr Yy, gweddi lle i... Wel, oedd o'n bendant ddim yn odweddiadol o bobl o'r ILP ac o'r bobl ILP cynnar oedd o'n gwrthwynebu, uh, uh, um, oedd nhw'n wrthwynebu'r cydwybodol gymaint o ffrindiau uh, Silin yn wrthwynebu'r uh, cydwybodol, achos dyna oedd safbwynt y sosialwyr ar y cychwyn, nad oedd gweithwyr uh, y byd y fod i ymladd ac yn ymladd uh, brwydra pobl gyfeithog Ond um, da chi'n cael yr awydd yn silyn bod o isio y rhamant o fod yn filwr a bod o wedi licio'r profiad yna yn ystod i oes. Be fydda effaith hynny sy'n fater arall? Ie, hmm. um, yeah, jyst eich atgoffa uh, tab Q&A neu chat, so os da chi'n chwilio'ch breichiau yn aros i ni dadmwtio chi, da ni'n methu gweld chi, felly fydda i chi teipio fo. Um, dwi hefyd, tra da ni'n amser, dwi am atgoffa pob bydd yr uh, recordiad o heno yma ac yn dau dalaeth dwytha um, gan uh, John Dewin ac Bob Morris, maen nhw ar gael um, ar gwefan dolen hefyd. A mae'n amdangos bod chi wedi bod yn reit, uh, reit ffyrra. Sa'n dweud. O, diolch. um, yeah. Na chi agwedd at y rhyfel effeithiol i benhynnas gyda'r ILP um, eto gan Lowri Williams? Um, Mae gynna i beth tystiolaeth bersonol bod o wedi ffeithio uh, ar y berthynas rhwng yn haid a, a Silin. Oedd yn haid yn wrthwynebydd cydwybodol ac um, ithon ni wrando ar Silin yn pregethu yma ym Mhen y Groes a da chi'n cael yr argraff fod y berthynas wedi oeri peth um, oherwydd nad oedden nhw'n dal safbwynt silyn at y rhyfel o gwbl. ac, uh, ond dwi falch o ddeud y dyson nhw'n ôl yn, yn ffrindiau wedyn. Um, mae, ma stori Mary Silin yn ddiddorol. Mae hi yn gweithio efo'r Land Army yn ystod y rhyfel yn cael ei chyflogi i wneud y gwaith yna. Ond uh, yn sicr, um, mi oedd Mary yn heddychwraig uh, weithredol iawn uh, wedi'r rhyfel achos dyna pan mae gynna ni'r gofeb o flaen y neuad goffa. Um, mi benderfynodd y merched, da ni wedi cael digon o hyn a digon ar y diad efaint, a mi drefno nhw uh, o'r ymdaith y merched, uh, gorymdaith trwy Brydain gyfa, a'i galwad nhw oedd ar ei bobl beidio uh, ymarfogi y tro nesaf bydda na anghydfod, ond bod nhw'n dod at ei gilydd i drafod. Ac um, mi benderfynodd hi mae'n debyg oherwydd cysylltiad Silyn â, â Dyffryn Anlle, mai yma ym Mhen y Groes y bydda gorymdaith y merched yn cychwyn yng Ngogledd Cymru, ac uh, mi ddoth 2,000 o ferched uh, o flaen y neuadd goffa i ddechrau yr, uh, y daith i Lundan. A dwi'n meddwl bod mae'n ymddangos bod pob yn hapus. Um, ia, diolch yn fawr iawn i pawb am ddod. Dwi am atgoffa chi eto fydd hyn ar gael ar-lein ac wrth gwrs ar yr wythfed ugian bydd uh, Dr Fion Owen yn trafod y brodyr Francis. Um, bydd hynna Bydd linc i hwnna ar gael unai ar gwefan Dolen neu fydd o'n cael um, ar gael trwy cyfryngau cymdeithasol um, yr orsaf ac dwi'n siŵr uh, Dolen ac Cwmni Bro hefyd. Mae un cwestiwn newydd yma. Un cwestiwn ola. Na fel. Um, oes cerddi neu benillion newydd ym mys Gilliau Pyrfa? Un, unrhyw, unrhyw pethau special da chi wedi deg am bod? um, does am cerddi gwahanol, ond bod na ymdriniaeth fanylach

ia licio'r ateb yym yy o'n i yy ma' hwnna y- yn newydd yy yr ymateb lle mae'n deud nad o'dd o na mi'n cynnyrch mwd yym ac yy ma' 'di ei ddi- ei ddiffiniad o farddoniaeth fel barometer er enaid. Felly ymdriniaeth fwy, uh, fwy manwl sgynna chi o'r cerddi y mae o wedi ysgrifennu. Ond dyna di swm a sylwedd yr, yr ohebiaeth, uh, trafod barddoniaeth y maen nhw. Ond bod y sylwadau personol mae trwy'r amser am sut mae'r sut mae'r fyddin yn effeithio arno fo, lle de. Ac um, dwi'n credu bod Silin yn teimlo bod o'n gallu helpu wrth symud pobl o gwmpas a dylanwadu ar yr awdurdodau. Ond mae'n amlwg bod sawl un yn cysylltu â Silin uh, oherwydd hynny. A wedyn i waith, y gwaith Silin wedyn o ganfod swyddi bobl, dyna, dyna sy'n gan Williams Parry tua'r diwedd pe mae'n gofyn ydych chi gael uh, swydd i, i ffrindu mewn banc neu fel, fel rhywun arall. Felly, uh, i'w symud tu ôl i'r llenni oedd Silin adeg yna. A dwi'n meddwl y sioc fawr i i i Williams Parry oedd bod Silyn wedi marw mor fuan 'lly achos dwi'n credu bod o'n grediniol y bydda fo yn y diwedd yn yn colli fywyd yy cyn diwedd y rhyfel 'lly. Yym ond yy ma'r berthynas rhwng y ddau fardd yn berthynas glos ac agos iawn 'lly.